Chdi, fi a Wyn bach yn erbyn y byd. Teulu bach brilliant ni. Os fyddai chwarter o fam ti 'di bod iddi, fyddai falch iawn. Da ni am weithio 'fo'n gilydd i gael chdi mor gyffyrddus â phosib i eni'r babi bach 'ma. A ma' fabi mowr yn ôl y sgan. Tel 'aen Jesyn. O'n i'n meddwl bod ni'n fwy o ffrindiau na hyn. Y- y- Jason y landlord sy'n gofyn, dim Jason y ffrind. Ti isio deud ti dallt, Lili? Fedra i ddim. Dim bai chdi ydi hyn. Felly gad i fi helpu chdi. Dwi isio gneud o'n hun. Ei, ei, sir yma, ma. Diolch am achub y mywyd i. Ti dy marc lawr. A gyma i hon. Mae'n oer ac yn damp, ond yy, da ni mewn hwyliau da. Fi nath y coffi. Yym lle ma' stwff ni di mynd? O! Chdi? Ia. Pam? O'n i isio chi deimlo'r ofn. I weld faint o anodd 'di o i fyw ar y stryd go iawn. O, Phillip! Plîs. Plîs. Paid â deud 'thi. Phillip. Ti'n sôn am tua deugian mil sti. Ti'm 'di gneud dim byd ond cwestiynu be' dwi 'di neud efo'r babi 'ma ers y dechra. A wan ti fama'n gneud hwyl ar 'y mhen i! O dwi'm isio ca'l babi fama! Tisio dŵr ne' paracetamol ne' wbath? Paracetamol? Ti'n me'wl bo' paracetamol mynd i elpu? O! O Mel! Dwi'n iawn Kay. Fydd babi'n iawn. Ma'n berffaith. Mel, di cyrradd. Diolch di nain deciw. Do'dd o'm byd. Chill, Jason. Mwah! Mae ma' raid i ni wisgo lle ma' canlyniada. Ma' nw 'di gwel' lympia fel 'yn gan wyth flip. Cancer 'di o. Ti'n afoidio mynd adre, ti'n afoidio chwilio am job, a dwi jyst yn poeni amdanat ti. Ti ti fatha bo' ti'n styc mewn rhyw ryt, dad. Dyna Dwi'n meddwl dylwn ni gael codi'r fron i gyd. Mynd am amstectomi. Pam? O ddedodd o, ella sa raid gael llawdriniaeth arall, do. Tasa nhw'm yn cael bob dim y tro cynta. Do. Hyd peth gorau sydd i gwni rioed. Mae gymaint mwy na beth mae rhywun tha fi'n ei ddi. Di'r pres ddim gini.

Os neith rhywbeth ddigwydd i fi. Ti'n mynd i fod yn iawn. Hei, Del. Dwi bod edrych ymlaen i weld chdi. A chdi efyd. Nawn ni'm aros yn hir. Er bo' pawb yn gwbod yn iawn na fi sy 'di dwyn y stwff, 'dyn nw jyst methu brofi fo. Achos dwi bob tro un cam ar y blaen, mêt. Nawr bod pawb yn gwybod na fi sy 'di dwyn y stwff, fysa neb yn gallu profi fo. Mae'r heddlu 'di bod yma bore 'ma a fuodd rai' fi ddeud bob dim wrthyn nhw. Nai- nai golli lle coleg fi gin i record, miss, plîs. Sori.

Ti'n deutha fi? Sa chdi meddwl sa fo 'di medru jyst diolch i chdi yn lle dod ata fi i gega amdana chdi? Cega amdana fi? Wow. Be' ti'n neu'? O'n i'n me'wl dyna be' chdi isio. Naci dim byd dim dyna dwi isio. Dani dwi isio a Dani dwi'n garu. Dwi 'di neu' mistake massive. Ella pan gewch chi glywed be dio, fyddwch chi'n dallt pam bo fi methu gwynebu pobl byth eto. O na! Huw! Be ti'n neud? Hiya miss. Ar y llonydd! Be' ti'n feddwl, teiars? Ma' nw'n foel. Ddudodd Caitlin wrth Phillip wsnosa'n ol fod angan rhai newydd. Dw mor sori.